Yes karibu karibu karibu sana, eye ne station yaito enyia bosongo ritongo, estation engiya tokonyara koba togosemania, ko- ko- koegerani chingencho chiaito, gose chimbo chiaito, korotota ase chitabi chiaito chiri chia mwanyabanto, naende korigia enchera engiya buna toranyare koba tokomenya. as'omorembe buna abagusii. Igo amang'ana aya togokwana iga are amaya because iga ara agotema koegeria abanto baminto ande onsi ase bare mogusia ominto ase abeta erinde kera omonto atue are omorembe. amang'ana aya koreu ng'a nakogogetie naende koreu ng'a agokunire. gose kwaigure ng'a mbuya agogosoa, nabo ngogosaba ng'a omosani one na omoiri one koranche nabo okobeke sign nabo okobeke like, alafu naende orwo ororo obeke subscribe, alafu naende you can also share so that omonto onde nere okare ase akare nere anyare koba gakoyia obochumba enere komoikera erinde nere anyare kobogaa konyora enchera eranyare kobageka omwegei. Igo ase ayio namake, igo bono karibu sana naende torarategerane ase chidakika chinke mono. Aya asante sana bono etopic ya rero Nigo ntaete gokwanera aa egento nkere ekemo in fact giachandire abanto gusii, egento eke nonya ninwe nkagete moise kogetegerera buya gose moise koyinyora buya na mokora ng'a na egento gechandete abanto gusii, kiagera ebinyoro binde birae na maega, ebinyoro binde bigendererete. buna bono nse koinyora. Kare kare, gose emiaka gete gochia magega, abasae nigo bagakorire chisukuru, baria bagokora chisukuru, bakora nonya ikomi na ibere, abande bakora isano isato, abande bakora ikomi na ibere, abande bakora nonya ne chicollege, lakini banga kobera gusii, kwanyora omogondo bagochiria omanyete emegondo nemenene yarenge, abanto babokire abana bakarirema, Baira na mogaso, baenda b'esibi, bachiomba amaache, baragera, abande bachia goaka nonya nogocha roche, egento buna ekio. Lakini omanyete egento eke nonye yarenge bo, engaki eria eri kare, abanto nabake barenge, abanto mbarenge bange buna bono. Naende egia kabere, amaremo namanene arenge, tarenge make buna bono akeire. Bono nonya abanto baye nkoekurura ng'ora ng'ora ng'ora ng'ora batabwati ere abwo nabanto ba Mombasa, okong'u mbwe arenge oo endagera nenyinge yarenge oo. Bono ase mbwate obokong'u na ebijana bia kisasa, gose abasae be chingaki echi, yaani omosae nabo aroche pi ng'a baminto, amaremo akeire. amaremo aya ribe, inse tinde bamenyerete omoraba yaani nabo bagachete enyomba gochia igoro gochia maate ne chinsiaga gochia ensemo ne chiavocado gose obwate oboremo bwabo bokaera igo. Na ase ande bakabeka egeticha gose ekerundu. Lakini nonye ne endagera igo bakogora, eyende igo bako bakondisete isiko emegondo. Lakini kwanyora ng'a omosae buna oyo. okore esukuru, okore gose enkirasi ikomi na ibere, onde gose okore nonya ne ecollege, lakini kwanyora naende atari kobwatia enchiri chi chi chimbocha echi chia kare, ng'a abasae barente babere roche, bakonde onye mbwe ase ebiroche baisaransa onye na abamura baraisaransa rigena igoro, bakoboche bakoboche, abande bategerera nonya ne eradio, bono. Kwanyora ng'a amatuko basaria chingaki chiabo, nkonya kogotabare. Onde osomete ebisero biaye nyomba bire, nkonya kogotabire. Nsa chinde nabere abe mbare obatase obatasomete. Onyore nabare buna obaisaransete isiko, babarachete, bakonya kogosaria chingaki bosa, ogocha bagoaka para chinsemo, bono. Tiankorenganabera omochando omonene nabanto baminto. Gusii bono iga ase erigerereti ekero okoria egusii, gusii eye engima bono iga ase erigerereti abagusii amaremo atoereire. Nabuna amaremo atoereire nki omanyete egotosomia, egotosomia ng'a bono iga etogochia gotarera ebisonsogori, onde tegochi gotimoka ng'a bono otimoke buna riria kare abanto bagatimokirie, amaremo aye riria. Igwa yonye egento ndabasabe, abana baminto, gaki etaka eria tosoke tochie korigia chibesa, tochie korigia chigasi, buna bono egento nkere yaani gaki nonye nkorantebi, kwanyora ng'a abasae January mpaka January Neye bare inde imbe asomete January mpaka January kwanyora ng'a noo bare abanto baichanete amakori chinsemo amagena gitari para noo bare bamaete mobabori bateba egari yane yarebe yaitire nse aa bono iga bachimanyete lakini mbainyete ng'a ne chinsa chiabo bagosaria naende ogoteba ng'a nyare goitire nse ande pi pi yaani obabori apari apari gocha yaeta nse ng'aki. ebagochoka yonsi pi buna yare. Bono aba mbaria okoigwa ng'a bachete goisaransa nonye na chijunction gose ekegusii amatabekania. Ase amatabekania bagotebete ng'a aria noo okonyora emechando ere emenge, amatabekania gose chijunction chibwate ebinto ebinge nonya ne chiaccident nabo chikobera, ake iga nonye ne ebitinda ebinge nabo bikobera. Okonya kogamba abanto naigo ogotoka abwo bosa abanto baisaransete chipara chingegu. ogota yaani buna one onde araete ogengerete gose ng'aki ase eng'encho mbabwati ebasi bagokora bachake ng'a rigiriri, gocha omwana ogacha agasareka gose onde ogoeta nde nyeroka ng'a rigiriri, omwana oyo sikuhizi asarete iga abwate abanyeroka. Gose omokungu onde ogoeta bwa omonyene ng'a rigiriri ere sikuhizi ochakire koba roundi. Yaani baminto, abanto batabwati egasi bagokora noba nabanto bare dangerous sana. na abanto bakwo baire ekenyoro mono. kwamanya konyora ng'a abanto aba bagosaria chinsa chiabo chinyinge ase okonya gokwana ebinto bitaiyo, konya gosaria chingaki, konya goaka oboche, yaani onye tari koinywa marwa mparaare, onye tari paraara gaka richa ng'a ase gete. obogima obwo igo bore obokong'u sana. Bono na abanto nabwo abakonyora nsa chinde omonto orure etaoni ochiete kweria eribuya, nsa chinde eria etaoni akare konyora akabesa agake, tari konyora besa isaini. Kwamanya konyora ng'a omonto buna oyo, ong'eire ochire enka kobakuani. Nagochanga kobakuani, kwamanya konyora ng'a omonto nakare gose abanto mbare begechogete epaara ensemo, bamorora ng'a nyarebe nachete. Nabo bakonya kominyokia amang'ana ekenyoro ng'a nyarebe naigete ekero nyarebe nachete bare koba, nyarebe nacha. Naende nyomba batarachia gotangaasa, kwanyora ng'a omonto oyo baramoandete paara, arabatigera kende.

Yaani abanto aba igo bare abanto bare useless, monto otakora gasi baminto, omonto obwesibeti chingaki chiaye isiko. Abanto aba nabo ogwete nonye ne ebuku egoteba monto ore gokora gasi nonya na okoragera taragere, timbache moyi morusie chinguru chia ogosera abanto buna aba. Abanto aba naye nkobasaba iga kamoranche, Nabo erabe ensa chinde kwagakorire ebitunwa ebio, nkwabwate egasi enkong'u bw'agasi gokire aye kwanyire omori mino, goisaransa para rigena igoro saa tatu bwesaransire para ya maambia, agasu karia enchangera naye kagochakera. Nabo erabe nkwamanyete, tiga nka evidio eye egokonye, gose enkwana eye yaito egokonye oigure amaiso. chikigirigete ororatambe, konya kobera gusii onye tobwati egasi yogokora aye otate gotoita naye okoirania abagusii mbayaga. Inee nigo rimo onya gosokia ebikonenka chincho mobwati egasi mogokora? Egento nkeri ngaki gose nkobasaba abana baminto, kamoranche neba gosomete nere batosometi. Gakicha goikera emiaka y'ogosoka koria emeremo na nekebarua ki'amaboko. Kamoranche, soka, soka korwa Gusii, genda chitaoni, mong'ainie, more buna abanto bare busy, abanto buna baramogeti kweri kweri bakorigia obogima ande chibesa, erinde nainwe moramokie. Enkwana eye nigange so ase abanto buna aba ng'a, abanto abaise koimokerera bonsi bonsi bonsi bonsi basoke bachie korigia buna ebinyoro binde bikorora bira bitasete okora mosae paara. Na otara ng'aki, neba ne chikanisa echi chia chiachi chia isiko echi chia koigwa ng'a ekwaya ero ne ya abana, ne ya abanto abanene na abanto abagotu. Which means, ebinyoro binde they are doing good, tokora mosae isiko. omosare iga agokora form four iga motemo atarasoka piu ochire. Omotemo achi gosoka iga akare gose ne town ime omoro omong'abo gose iga akare gochia town moise moke gose ong'ina moke noo akare. Bono kwanyora ng'a abanto buna aba amatemo nasoka, orwera nonye iga aria etown ase arenge ochiere koreche ororo. omonto omwasirani ocha gocha gokoorokeria emiaka kabwate emiaka after emiaka ikomi, nsa chinde gwachaka goteba ng'a omonto ng'a oyo bono arusie chibesa, illuminati asoa bono? Nigo illuminati ekare bwango gokwana. Abanto basaria omonto erieta bosa, nonya buna omonto osoa gete agachia koria. Bono kamoranche, inche nkobasorera ng'a abanto baminto. Soka, genda etaoni, tari lasima Nairobi, tari lasima bogende ne Nakuru, gose Mombasa, genda nonya Bosungu, genda nonya Kisumu, genda nonya chiabo gochia chiabo ting'a, genda atambe nase inwe, genda nonya gochia Bosigisi. gochia korigia oboima. Igo bono egento eke igo ntaete boria enkwana eye ekwe na abanto, intaete gose eyio yaito echensi baba kamoranche. Baba boria igo ndagoke sana ekero ndachendore ng'a gose nintwe totangaine yaani tokora mosae isiko, egento ekio kerangokie sana ogokumia. Igo bono nkobasaba ng'a kamoranche, ebe nosomete, ebe tosometi. Agachia goika chingaki korigia emeremo, soka gachia origie egasi, genda origie egasi. Neba ne chipahati echi mokonya goteba, chipahati echi gokobwatia rero kora ang'e isiko aya aria korigia ase ang'e nase chikare. Lakini nigo ogende osaranse gusii ebahati erue ase ekuru mpaka eche gokorigia gusii, aye orarorete amato, wewe umesahau ndugu yangu. oboima na obokong'u, imokerera igoro, ero party teri koganywa, ero ekobwatigwa, eyio ndio ukweli. Iga bono nabo kera egento egekong'u sana genchandete enkoro yane sana, lakini rende tiga nkore iga, tiga manye ng'a evidio eye ngotarire. Amoranche abanto baminto moshare video eye etare abanto bayetegerere enkwano eye gose ne change ya abanto bake gose ntokanye riororoche rinyinge rire gusii bosa eh abanto nabo onye mbabwati gasi nabo nabagochi banya goichora gusii banya kobeka ebitina mpaka abanto bande banga gusii gocha pi korwa ebitina yaonchoka yaba oborogi. Manye koing'anto achake kong'acha na gosanga naborogi baye ekanda, abanto banga gokwana na bande nonya ogosamba nabache gosambana bosa, igo kamoranche soka agache morigire emeremo. Omogoko onde na oboring'anyi buna abasae bakare etaoni korigia. Igo bono abana baminto enkwana eye kerabe ng'a yakogokire, gose kwaigure yagokunire. gose kwara ng'a onde nare ekune tomanyete, koranche share evidio eye gochia ase chigroup chinyinge, erinde abanto abange omogusii onde bwensi okare ase akare ayenyore, nere emokonye. Igo bono ase eng'encho ye chinsati iga ntigire iga iga, ninche ng'iche, ninche ng'irane naende ng'ende gokwenda saidi abanto aba bagoisaransa isiko, batabuga tigasi. Inche inche ngerere estori entambe zaidi, lakini ase ere ratiga ndabatigere iga iga, igo kamoranche naende nkobairora ng'a abana baminto, korara ng'a evidio embuya ere, etogosaba ase ogocha kwao onyare koba goku like, onyare koba ogo subscribe, naende onyare koba okoye share.